Mamosta Mehmûd got ku tîpê goyê diçûne çiyayan pir bûn. Ku hînakan diçû perwerde li welata dikirin, hînakan jî bê perwerde diçûn. Çûn ava Diclê qut kirin. Çikî zehmetî li werde hebû, serma hebû. Pê re çûn li pêşmerge rast hatin. Şûr di mabênê wan de bû. Ew gotina wî pêşmergî bala Kek Mehmûd pir xwast, pir kişand. Pê re got çito gîşte çiyayê û hevalê xwe jivînek ji wan re çê kirin. Însanê bi rêze mezin bi wan re rûniştin. Pê re ji ber ku çikî ewna mamoste Mehmûd li welêt nas dikin. Muhimek dana mamoste Mehmûd bînî em bê ku erebî dibê teheqîqê. Ê dor da karî teheqîqê kir. Pêra me pirsek jê pirs kir me ku dijmin dest we diket we çi dikir. Ku wela dijmin hebû Kurd bûn yanî em Kurd bûn nêv çekê nêv eskerî dijmin dabûn xwe teslîm em nekirin. Got Doktor Rezer hêja hebûn wana jî ku tuxtorekî xwe teslîme me kir tuxtorekî jî hatî bû. Em niha dixwazin jiyana însan ku li wê derke nixweş diket mamoste Mehmûd. Yanî li wê derke tu zanî havînê wir sar e. Hesin dicemide. Însan çito vê xûnê xwe yê hindik ew xûna çito te germ dike Ew kincana çito te germ dike? A ku însanek nexweş diket çawa xwe derman dikir? Fermo mamosta Mehmûd. Mamosta Mehmûd xusirê nenêrî tu zanî ez çikî nexweş im min ji ber vî hoyî kamîra xwe girtî. Baş e baş, hîvîdar min tev baş bin, kesên guhdar dikin. Demeke xweş. Yanî li ser wê jiyanê yan naskirina wê jiyanê demeke xweş derbas kin. Mumkin e gelek kes mifa jî bigirin, berê jî cara berê jî min got hinek nav derbas dibin, hinek ehdas derbas dibin. Belkî di ser va cîlî me yanî cîlî ku gihîştî navberê pêncî û şêstî Ev cîlo pir hinekî jê ne xerîb e. Lê min di wê rojê de jî got hêvî dikim kesê ku konibin binivisînin binivisînin kesê konibin bêjin bi ziman bêjin niha derfet pir in Hinekî sînor jî kêm in. Berê pir sînor hebûn. Her kesî nikom bi her tişt binivîsanda. Min wê rojê nimûna yek ji hevalên me ye ku rojaneyê xwe nivîsandibûn. Nivîskar Yehya Silo camêr mirovekî naskirî ye û berî me derbas bû. Gelek bûyerê ku wî dîtin me nedîtin. Û tiştê baş vî camêrî çi dikirin? Yanî rojane dinivîsandin. Yanî hîro me çi kar kir? Îcar ev na rastî ji ji demê ji pê re re ji cîlî ku niradibê re wê bibine belge, wê film li ser çê bibin, wê sînaryo li ser werin nivîsandin, roman jê derdikevin, çîrok jê derdikevin. Mesele ne tenê em bêjin ku tu Saetekê belkî gelek kesan li vir li wir bihîstine yan ji meriyê xwe, ji dostê xwe, ji nasê xwe. Lê mesele ne tenê ev e. Mesele mîrasek e, mîrasekî yan yan dikarin bêjin çel û pênc sal Û hîn jî li we cihê ku çel û pênc salan berê çûbnê kî hîn jî mirov li wir hene. Vana gelek nav û nûçik lê hatin kirin. Ez hin caran dibêjim ev yê nod û neh nav li me kirin ez. Em her man em û em em in. Em nên guhêrtin. Dijmin nav lê kirin, dostan nav lê kirin. Ne hezo novlêkirin her kesî nov lê dikirin lê her ev ev ma yanî nêguhêrtin. Çima nêguhêrtin? Sebebê neguhêrtinê dozek heye tu ji bo wê dozê dixebitî. Heya ku yek li pê wê dozê heye wê wa doza bimînî û rû bi rû hinek caran mumkin e geş bibê, hinek caran wek Soronî dibêjin xamoş be yanî zeîf bibe lê wê her bimîne yanî mesele di ku de bimîne mesele doza welatekî ye. Em li kur bûn em li cê yanî salê tikanî bêjî not heta nod û di di taybet nod û yek. Va salna li dîroka gelê Kurd a rastî salne merî ça bêje salne zêrînin yan salne ku guhertin pir çêbûn. Li li bakur gelek serhildan çêbûn, dijmin bi bi hêzeke mezin dihate ser. Li başûr serhildan çêbû, bi ser ket, Sedam ji ji mentîqeyê derket, hukmek çêbû, wekî em bêjin wê çaxê navlêdkirin digot otonomî, hema lê wekî welatekî serbixwe bû yanî. Dijmin tê tenebû. Tevî ku gelek em bêjin li her derê bînê ku niha li Rojava çê dibin, dibê ev kê masî ye, ev kê masî ye. Tiştekî din bêjim ez li wir bûm yanî milet digot çi, hinekan digot xwezî bi rojên sedan. Li Rojava jî di hezar û em bêjin yanzdan, danzdan de milet digot xwezî Xwezî bi bi rojên Esed. Ev mileteke heye hinek wa dibêje hinek wa dibêje. Lê mişkile nê di vir de mişkile di wa salan de pir milet tevî bû rastî. Yenê ez bêjim heger ku salê berî wê hezar hezar û pênc sed însan li Waçiyan hebû. Di nod û yek nod û di du de ez barim hêjmar çar qat bû. Îcar van miletî ku tê bêguman wek te got Ekîd nexweş dikevê, ekîd pêwistiya xwe bi bi nexweşxwanan heye, pêwistiya xwe bi bi fermandaran heye, pêwistiya xwe bi kadran heye wan tedrîb bikin. Yanî wek dibêjin çawa? Yanî heger ez dikanim ê ku min dî belkî geleka ji min bîtir dî geleka ji min kêmtir dî lê ê ku min dî di wan salan de heger em nebêjin bi rûyê bi bi bi bîst û si lê rûyê bi dehan belkî teblî dibûn. Him li bakur yanî hinek kes belkî tenê wan dibêjin şirîta hidûd dibînin. Ji ber şirîta hidûd rizgarkirî bû û bi taybet jî piştî enfalê Piştî Enfalê miletê wek gundan û ji min çêtir zan in. Hinek çû Diyarbekir, Qampa Diyarbekir, hinek çûn Qampa Mêrdînê ê alî Zaxo û Duhokê. Piştî Enfalê, piştî ji sekinandina şerê Iraq û Îranê yanî meha Tebaxê û şûnda û ê din jî çûne kêrê çûne alî Mûşê Yanî valabûnek çêbû. Him mentiqake rizgarkirî dihate hesab, berê jî yanî dema ku pêşmerge têdabûn jî rizgarkirî bû û pkk li wan deran hebû û bi taybet jî di salê nod û yek û nod û du diyan de li vê derê gelek qampe hatin çêkirin. Yanî em bêjin hema ez çendan bêjim yanî belkî heşt neh qampe hebûn. Her yekê ji wana cihê perwerdeyê têdabû. va ji xeyrî quwetê eskerî ê hone şerker yanî tenê ê perwerdê her li qam pekê nekê mî sê sid çar sid însan têda bû. Ez karim vana teban nav nav jî bêjim kî hebû kî tim nebû ê ku ez zanim teban ê ku em nizanim ê ku ez nêzik bûm jî. Ê vana tu bikî nekî pêdivî bi her tiştî heye pêdivî bi tixtoran jî heye bi xestexwanan jî heye ji bo vê xestexwana dihatin çêkirin kesê em bêjin Dê em wanî bêjin. Kesê ku tixtorî zanibû yan kesê ku mimerid bû yan kesê ku yanî xibretek xwe çûk jî hebû di alî temrî de da konibû vê alî kariyê bike. Gelek wê çaxê ji evê çûn yek ji wan Diktor Ferzende bû rehmetî min gelek li ser wî nivîsand. Berî di hezar û ez bawerim nozdan bû bi celtê şehîd ket. Lê doktor rastî xizmeteke ku tu şervana nekir. Ez sax im, xwe deyndarê wî dibînim. Ez bawer im bi hezaran jî wekî min hene xwe deyndarê yekî wek wî dibînin. Xwedê bi rehma xwe şakê. Doktor teban ji nodî nod pêşiya nod û yek bû min nas kir hîn li cem Yûsif Terbuş dixebitî Di eyada wî de li Heleb ez diçûm Lubnan wê çaxê dranekî min çê kir û jî şûnda êdî em ji hev de qut nebûn. Her demekê île min hev de didî. Doktor çû alesas li wê derkê ku alîkarî bikê miletê başûr yan em bêjin şervanê wir. Doktor çû ve negeriya. Duh pêr min gotibû min got kî darê veger û çûn û vegerê ne wekî hev in. Ma û teqrîben Di hezar û çaran piştî avakirina peyadên bi hev re hatin, demekê li Kobanê bû, taybet li Kobanê bû yani. Li wir xebitî, berpirsiyarê Kobanê bû. Û nizam pişta ez bêjim qey neeciband, va jiyana neeciband. Dîsa vegeriya çû. Dîsa vegeriya çû û li wê derkê ma lê xizmeteke di her alî de, yani di alî emeliyatan de geleke din jî hebûn, doktor Wijdan hebû, Doktor Tîmaf hebû, Doktor Sebrî hebû, gelek gelek hebûn. Lê vana çi dikirin rastî her yekî li gorî xwe hinek kon ê hema her kar dikirin ez wanî bêjim yanî ji emeliyatan da bigire û her her kar dikirin. Ala kulan Heta emeliyata li wir çi dibû mamosta Mehmûd? Taban, taban. Doktor, doktor cisir li wir çê dikirin. Yani va salê dawî em bêjin cisir kamil yani çê dikirin, dişandin bajêr, qiyasê wan digir, tiştê wan digirt, vedigerin di wan dihat, cisir siwar dikirin. Yani wek misteşfakê dî mezin kirin yani em bêjin berê biçûk bû. pir biçûk bû. Ya em bêjin bin tehtekê de bin zinarekî de bû. Xiradê xwe di ciyekî de vedişart, çentad li pişta wî bû. Ema di cê yanî karê tixtoran rastî di vê şoreşê de karekî nû gerek e. Ew ew rojekê yek derkevin ji wana hinek saxan e. Ew derkevin bêjin çi dîn û çi nedîn. Ji ber ku te mesele bir û çû ser tixtoran. Ez dibêjim wan şervanekî bîtir westiyan. Ji fermandarekî bîtir teebîn. Him kesê mimerid, him kesê tixtor. Yani di çi warî da nimunakê bidim. Yani tixtor di şeran da gereke li pişt grûba parastinê biya heger yek birîndar bû du kes sê kes pêro bûn ji bo ku herê wî xelas ke. Yani di nêv şer de herî birîndarekî xelas kî pir zehmete ne. Va di cihê şeran de. Di cihê wekî dîn de eger nexweş û birîndar hebûn, wê çi bikirina? Ew mesûl bûn. Diya wan ew bû û xwişka wan ew bû, birayê wan ew bû, Bavê wan ew bû. Cilê wan dişiştin. Xwarinê bi taybet ez li ser Doktor Ferzende nivîsandibû. Dikanî vê têde tev bibînî. Xwarinê wan hazir dikirin. Yanî sibê derman dida wan. Ew pak dikirin, çê dikirin. Diçû vê carê digeriya. Hinek cî hebû tiştek tune nebû. Giha tenê hebû. Diçû giha, tişt, kom dikirin. Di wan dihat. Ji wan re dikir xwarin. Dida wan. Gerek wan biparêzê jî. Ne tenê ji dijmin biparêzê. Rojekê min ji diktor ferzendê min got em te nabînin yanî tu xwe di ku de veşartî? Em tev li vir in, em tev di cihekî de ne. Yê got o yek riviya çû. Ti kanî saetekê em bêjin çenteyê xwe rakî û herî cihekî dînê. Lê ez, ez ê voyî ku nigî xwe yê qut e, voyî ku nikanê bimeşê, deh kes in. Û yekî bi min re ye, yan mimeredekî min re ye, yan di dê min re ne. Ez ê çawa cihê xwe bigwêrim? Ne mimkin e. Wê çaxê dijmin were min destan bigirê. Ji Belê bo vê rasta nûs be. hem xwe ji me diporost yanî ku ez bêm ji me yanî ji quweta me hem xwe ji dijmin diporost gereke cihê wî kesî nizanbiya. Cihê wî ji cihê her kesî bîtir sirrî bû. Teban bo di di di solê hone em bêjin ku êdî şer û û û û ger hinekî giran bû. Bes wekî dinê em bêjin misteşfa hebû li Kurd diman piranî li cihê miqerê reîsî diman. Di hundir em bêjin bokur dobiye yan di boşûr dobo. Bono çi dikirin? Paşî bûn mamosta Mahmûd yani ez gor ji te re dikim misteşfê meze û paşî bûn nêr pêşî bûn. Na na dorê wan gerek e ciyo kî bata da bata himayetkirin. Yani Şiyan. durî durî nuqtê şer biya. Ha. Wa çaxê em bêjin şer çê dibû, şer çê dibû. Vana çi dikirin? Vana em bêjin e, tixtorek e, yan em bêjin mimeredek yan kesekî dinê bi bi grûbê em bêjin ê şerê mezin ra. Diçû çi dikir? Diçû em bêjin ji bo ku birîndarek çêbû em bêjin tiştê ew hene yanî tiştê acil hene ji bo ku konibê midaxile bike. Lê mesele di cê wekî dînê vedgeriya ciyê xwe û xwe diparast. Min got xwe ji di ciyan diparast. Him xwe ji me diparast ê naxwest cê xwe aşkere bibin. Ji ber em bêjin deh birîndar e li cem min ne. Î birîndar e, î nexweş e, î seqet e. Ev camêr we çawa konibê va însanan di saetekê de ciyê wan rakê biguhêrê? Zehmet e, ne? Xwe ji wa çi re parast keke Mehmûd Eva xwe ji xwe ji me diparast ji gereke kes cihê wî nizan bê. Yenê em bêjin mîsa alî sa nizanê ji nav em bêjin pênc sed kes yek riviye çû xwe teslîmî dijmin kir ne? Wê şoxê konê pir bi rehetî ji dijmin re bêjê û li filan derê misteşfa. Misteşfa em bêjin quwetê dînê konê pêş de herê, konê şer bikê, konê vir de herê, konê cî xwe biguherê. Bes em bêjin deh birîndaran du kese li cem min nikonin em bêjin rakin biguherin. Pir zehmet e. Ji bo wê rastî bi taybet Cî xwe îsal te îstîhdafê xwe porayîtir e. Erê ê wî sebeb ne wî hene çira? Gerek xwe ciyakî pir xweş bê, xwe nêzik avê bikê, ji hember dijmin xwe biparêzê, ji teyaran û tong û topan em bêjin nebîne, yanî gelek tişt hene. Yanî misteşfê meydanî ne, bes tevî wê jî gerek e parastineke mezin jê re hebê ku em bêjin va însanan yanî ji ber nikanê yanî em bêjin ez mîsaleke pir biçûk bidim. Carekê Doktor Ferzinder rehmetî ji min re bû. Got tu zanî ku ez cem wan rê dikevim ji cem wan birîndaran. Ku ez kib rê kevime yan her me ciyakî ye yan em bêjin her kesî wanî çavê xwe yî li min e. Eceb ez vegerim venegerim. Ez ê herim ji wan re xwarinê bînim ne. Yan ez ê herim ciyakî em bêjin karekî min heye rokê li wê derkê bimînim. Ji ber ew nikan ji cî xwe bilaqin. Em bêjin yekî dîn pê re yan du kese pê re ne ji bo parastinê. Ê ti yanî ti hêvî tune ye tenê ew tixtor hêvî ye li cem wî. Ê ku wî derman dike, ê ku kincê wî dişo, ê ku wî diparêze, ê ku teseliya wî ye. Yani wê wê çawa koni be em bêjin jî pir giran bû nizanim. Yani yê textora neştera dibêjim. Yani şervan li alîkî lê yê doktoran rastî yani deh qatî wan ba zanca wanî bêjim. Yani ne ew kirin. Ne ne ne tewdîh kirin yani merî nikayên tewdîh bikî. Ti nexweş û ti li cem em bêjin kekê pîrkan ti birîndarî. Hêviya te dermankirinê ew ye. Bav û dê te tinene, ew te pak dike ku tu diêşêyî yan em bêjin tiştek dibî, ew ya te dişû, emeliyat dike, dermên dide te. Yanî him dê ye, him bav e, him xwişk e, him bira ye. Tu li bajîr bî, li gundekî bî, tu ji xwîş birakî xwe re dibêjî, xwişkekî xwe re dibêjî, ji min re hebekê wînin, min bibine derekê, min derman kin. Bes li wir tu dikî ji kê re bêjî? Tenê, tenê ew doktora ye. Ji bo vê rastî yanî barê wan ez dibêjim deh qatî fermandarekî û şervanekî li ser piştê wan giran bûye. Saet xweş. Mamosta Mehmed carna çar da fermo mamosta Mehmed kirin ke. Kusirê min e doktor. Keke Mehmud doktor wanî yanî nexweşîna meyan hebû. Mesela yek li wê derê sancê zayê dek hebû.

Bi xwedê çawa bêjim? Yanî emeliyatê ev e ji xwe tev dikirin ê ê cîrahî. Ji ber mecbûrî bûn. Em bêjin mîsal yekî mayîn bi nigê wî de teqiyaya. Heger ku jê nekê, wî nigî jê nekê dikê çi dibêjin? Dibê gangirîn nêvekî wan lê dike ne. Belkî hekîm xweştir zana. Xerxerîn e. Ew ya dikê wî hestî boj û boj û yanî şûnê ku li li ser e, sê bikê yan em bêjin li ser şey nik were qutkirin dikê herê bi bi çongê ge ne. Gelek zat wergo jî bûn. Ê hane ku tixtor tine bûn li wir. Yanî şûnê ku em bêjin tilê pê nigan herin. E, heta gihiştine tixtoran, heta hatin gihiştine Sûriyê, gihiştine Iraqê yan gihiştine em bêjin Îranê Em bêjin diçûn digişne çongê. Heyfeke mezin bû yanî ji bo ji bo tiştekî biçûk. Yanî em bêjin hinekan nezîf pê re çêdibû. Ê nikom bû em bêjin şehîd diket. E elmuhim yanî ê piranî ê cîrahê dihatine kirin. Ê diranan lil esef salê pêşê tenê dihatine hilşandin. Yanî kanîbû hilşînê yan kanîbû dermanekî bidê. Yani textorek niha li vir e hevalekî min e. Min got textor dronekî min dêşê got baş e. Kîjan dêşê ye? Min got ev dêşê ye. Ew rakir talî me nihêrî me dît ne ew ya ye. Ê ku dêşê ne ew ya ye. Ez hîn niha jê re dibêjim me deyndorê min î dronekî îcar rabû çi kir rabû ê dîn vê carê rakir. Ê hanî ku dêşê rakir. Yani mesela honi çê dibûn zanî. Yani tu nikanî nikanî tehekimê pê bikî. Taybet jî em bêjin quwat pir bû û te dî tevlîbûnê însanê wanî jî rastî kêm bû. Yani tu bixwazî nexwazî yekî em bêjin tixtor em got çendeke çendeke bêle hebûn yani em wanî bêjin zanî. Kes te ji grûpê wa ji grûpê wa ê ku nexwandî yanî tedrîb nabûn ke mehne bi tixtor re yardim ke. Hebûn hinek hebûn li cem tixtor di man bikûn wan jî nexweşiya ke xwe heye. Wan jî nexweşiya ke xwe heye. Li cem tixtor di man ku konibe em bêjin pê re yardim ke him di elimî him jî em bêjin yanî çawa bêjim ne tirs bû. Ez ser xwe bêje tişekî bêjim. Yanî mîsal. Di heyata xwe de min derziya ke tenê li cem Mizeffer xwe xistibû derzî dînek min gişkî li mal şikênandim û wenda kirin ji bo ku derzên xwe nexim. Ebede. Îcor ji hevan jî ez pir aciz bûm. Ala kullem berî ku ez rê kevim Dixtor Nûrî Keşîşan nûdî bû ez bawerim. Diranekî min tije kir. Serdo ez çûm piştî ku ez gihîştim Heleb piştî dronê Mîşyo ez çûme cem ew diktor ferzende o Yûsif Terbûş bû rehmetî her du jî rehmetî bûn. Ew li wir dişixulî elmuhim camêr ji min re çê kir vir do wî do. Piştî ku em çûn em çûn em carekî gihîştine cihekî elmuhim min dî em nihotime wê mentîqê Min carekê nivîsand û Generalekî me hebû General Şivan. Ortekî delal bû. Elmuhim min navê wî kiribû General Şivan yanî. Dê General bû mêrik. Wanî hatin ferz çêkirin. Ferz çêkirin midî navê min di nav evê de ye. Em bêjin sirrî da tixtor e. Ez û Tixtur bi derziyeke tenê di heyata xwe de rêxistî ez hebê serê êşê û ê ew ê ji hev nas nakim. Ê dirana ji hev nas nakim. Navê min bûye Tixtur. Min got nizanim û nikanim eslan. Got no no got wê Memer de tikê herê ye. Ew jî ku min merid bû ne min merid bû nizam got wê ji te re bêje ye. Min got wê çawa ji min re bêje? Got min tu xwendinê nizanî. Min got me her kesî xwendinê zanî nabe tixtor. Yanî ew dibînê bi gozlika me heye û erê no virdo wê de dî me gê her kesî ku xwendinê xwe hebe gerek em tixtor bê. Min got ez nizanim ya. Eslen min derzî li xwe nexistiye. Heyata xwe de derziyeke tenê li cem Mizefer ew jî Mizefer bi zorê li min xistiye. Zanî rehmetî ye ew jî rehmetî bû. El mihim Camêr got got no. Go xelas em bêjin wek dibê îdare tim minasib diye bi tixtor re here derman li filan derê veşartî wê tixtor here wê derman bidê tê ez çûm. Teban ew tixtor ew jî ez bawerim yanî min mered bû ne gênc bû yanî. Elom camêr ji min re her yekê va hebê xûnê ye va hebê filan e va pasman e va filan e elmim gişkî nav li ser yazî kirim bi erebî min wanî hat ez çi bikim xelas qerar eskerî ez mecbûr bi tixtor bim. Dê ez û tixtorê qet em dûrî hev in. Elmuhim dirêj nekir. Dirêj nekir. Roja bîstî azarê bû elmuhim ew teqaş teqaş çêbû. Xortekî me yê Efrînî hebû. Ew bû. Birîndar bû. Şuna ku em bêjin vayê şêst û di deh hene bînî boriyakê. Davêjin. Nizam bi darê ket li ku ket elmuhim birîndar bû. Îco porçak nigan ket porçak jî li destan ket kefê destan ket. Ji ez ki çav bidrûme, min derziyan hele îdare kir, min derzî lê xistin. Derman jî min da yekê. Tam li ser nivîsandiye. Bes ez ki çav bidrûme, yanî ez nika bidrûm, zanî. Elmuhim me vir da wê da kir, me pasmanan û vir da wê da elmuhim demekê şûn da rehet bû. Min got çawa ye Hemîd çawa bû? Got wele yek û yek bû, tixtoriya te temam bû. Ew tu tune bû. Yanî merî me ra nê me ra nêşînê tixtoriya te. Yanî mesele wanî ye. Ê ku pê re ma î de elim in. Hinek ciyan tiştê wanî çêdibûn. Yanî xelas tu xwendinê zanî li cem hinek em bêjin qumî tu anî. Tu xwan evê zanî. Tu xwendinê zanî dîmegî tu konî bîkarî bikî. Ê hinek hebû li cem tixtoran di man dirêj dikirin, di elimîn. Bes ê min ewa min hîwayeta min li ser tune. Yanî ez û tixtor çi gotî hev di. Xwe teşbîh Carna xwetû temas hene di wê derkê de birîndar çêdibin. Ew xwetû temas rastî dûra misteşfê dikevin, dûra çiya dikevin, dûra merakeza dikevin. Nêzîkî sînor e ya di hindir sînor de alîkariya milet li bakur û başûr bi we re hebû û birîndarê xwe bi dizî li wir derman dikirin, vekara jî çêdibû. Bakur pir zehmet bû. Yani pir pir illa bi ciyakî dizî gerek dijmin nizan bê tu bigînî ciyakî. Belê. Yani em bêjin hinek hene bi terîqaka pira mezin digiyan de kur ew ji digiyan de Istanbul digiyan em bêjin bajarê mezin ji nê mintîqê Kurdan derdixistin bi taybet. Hinek hene di malan da man Di malan de man, di hindir malan de demeke dirêj bê ku kes zanibê malê ew birîndar bûn. Ê werga jî man. Lê li başûr na, başûr rê vekirî bû ku weçaxê şer mer tune bûn, yan bêjin wek dibê aştî hebû, mişkilet tune bûn. Li başûr diçûne misteşfê, qismekî misteşfê li wî qismî em bêjin derman dibûn hinek bi dizî bûn hinek bi aşkere bûn lê li başûr em bêjin nod û di di dikanî bêjî heta nod û çar hin caran li alî yekhetî bûn hin caran li alî demokratê bûn lê tim him dixtor hebûn him misteşfa hebûn. yanî dikonî biçûye cem û birîndar diçûn dihat ji ber birîndar pir birîndar dibûn ne yeke ne de dî em bêjin lê gelek jî em bêjin van mentiqê ew hebûn cebhiyê xelfî hebû cebhiyê hel xelfî em bêjin li kur bûn li ser sînor bûn yanî sînorî bakur û başûr te wana çi dikirin te wana vê carê di wînd hatin demeke dirêj misteşfê de diman em bêjin misteşfê were sabit bûn yanî ji ber her tim li wêrkê şer çê nabû em bêjin cihê fere bû û xizmeteke şebab dihate kirin, derman û derzî diçûn û dihatin, li wê derkê diman. Lê ê hane giran, rastî ez karim ji te re bêjim ê giran pirranî dihatine sûrî. Yek sûrî, yek Îranê. Deme çi Mamosta Mehmûd? Mamosta Mehmûd li vî zamanî em niha bi taksî siwar dibin, ev dê enwanê xwe bişîne, GPS bişîne, em xwe pê gînin kur ra kîja şareyê ra. Belkî herekêta qehremanan li wî welatî, li Waçiyana belkî pirî xwe bi şevê bû. aliyê zanebûna yanî çi hawî hûn digîştine nuqatê xwe û hedefê xwe. Û yek, hûn bi çiya de ji darin ekîd belkî pir caran muhimek çiyê dibû, sê rojan, çar rojan hûn ke rêva biçiyana. Erê xwarin îslam xwarin radikir, ti caran xwarin pêş we di erdê de hebûn, nuqat hebûn.

Em nikarin tim îvana dîn ne ne mijareke nîqaşî ye ku em der ser nîqaşê bikin. Kerin ke Beqa ke mamosta Mahmud Xosir henan rî. Piştî vî layvî va layvî me saet re bike heta saet nîvekê wê dirêj bike. Piştî vî hawî em kanin ser mijara hîro layfekî xwe am vekin em deng kin. Mamosta Mahmud fermo. Tenaqul çi tut bû? Spas ji bo Em bêjin cih nas bikin. Te dî dibêjin çi? Dibêjin rêber yan rênas yan em bêjin navekî wan tê lêkirin di di ewa kurdî de. Eslen pêşmerge ji vê hatî yanî hinek wan dibêjin berê ku diçûne mêrgan te dî Kurdistan tev mêrg û zozan in. û berî ku herin çar pênc peyê xwe rê dikirin yan çar pênc ji eşîrê çar pêncek rê diketin diçûn dinêrîn mêrg yanî mirûc cî giha lê heyî diçûn dinêrîn em bêjin va va mêrga ji bo çend riyan em bêjin pez lê dimînê em kanin çixwest lê bimînin kîjan eşîra ye a kê ye Ê vano jî em bêjin heta di nêv miletî wê demê de li wir jî hîn va gotina em bêjin bi vî manê de hate pêşeng ya pêşmerg yan em nêv tê gotin yanî. Îcar di ewan de ev hê yanî di di nêv quwetê eskerî de ev niha bûn xwestin bi taybet li çiyan ê hane kevin ê berî me li wir bûn wana nas dikirin. Îcar va nê wê manê ku hinek caran tim em bêjin gerek ê kevin bi te re hebin. Ti di mintîqakê de yî ti bi xwe êdî demekê şûn de êdî nas dikî. Eger ku tilî bimînî ne tenê nos dikî yanî til mentiqakê dimînî mîsal niha hinek cî hene em bêjin eş kobonê çêtir nos dikim salan tê da bî yanî salan tê da bî em bêjin di bakur da yanî pênc şeş mentiqê mezin hene gundê wan û û rê wan û zabûqê tê re darin û di kîjan çiyayî re rê didê û di kur re av rê didê û îdî tu dielimî yanî mesele ne Ne tenê em bêjin lê tim hesab dikirin ku her em bêjin siriyakê, ketîbakê ille hineke ew pê re hebin yanî hineke kevin pê re hebin û tiştekî dînî muhim jî hebû ê mentîqê bi xwe hebûn. Yanî em bêjin ê wê mentîqê bi xwe yanî gelek tevlî bûbûn. Yanî bo salê ku em gihiştine wir yanî bi sedan hebûn. Îca wan teban ji me çêtir nas dikin rastî. Fîzîkiyen jî hinekî ji me xortir bûn yanî. Çawa xortir bûn? Wek dibê zarokê wan çiya bûn yanî. Û elimî bûn, nawestiyan, di wan ewan re diçûn û dihatin em bêjin di wan ciyana nas kiribûn. Hinek wan li wan şivantî kiribûn mîsal. Hinek wan em bêjin gundê wan e. Hinek wan em bêjin zozanên wan in. Hinek em bêjin sê çar salan berî mel wir mane. Ê vano tep nas dikin yanî. Lê van neyê wê manê ku xelas kes ti nebêjî tê kor bigeriyê. No. Tu bi xwe rê vedikê em bêjin tu zanî ku tu vê nuqtê dikê herî nuqta A herî B ye ne. Tu ji wê nuqtê rê dikevî û dorî. Xelas yekî carekê berê tî re çi îdî rê nas dike yanî. Ne însanê nezan bûn. Yanî însanê emrî xwe bîst sal heta sid salî heta çel salî wek dibî însanê di çend tiştan de kemilîne ne wekî ku milet dibêje ye. Çawa kemilîne? Yanî di alê aqil de ti tîrî xwe heyî di aliyê fîzîkî û cesedî de tîrê xwe heyî, aliyê hiş û û tiştan bîr bibî herî ti tîrê xwe heyî. Yanî ti ne wekî hinek dibêjin a zarî donzdeh salî û sêzdeh salî di bir di çûn ma zarî donzdeh salî û sêzdeh salî zikê wê li ser zikê xwe bigirîne. Ev xwera ez dibêjim ew in yanî. Qarne nabê aslan. Spas mamosta Mahmud. Ma te go cî ku tu lê vedişêrî. Ne? Erê xwarin pêş wa hebû. Erê, vaya em bêjin bi taybet li bakur dibêjim em bêjin yanî Şernax, Sêrt, Mardîn ê ortê vê mentiqeyê. Heta nod û çar biharê jî gund hebûne. Tevî ku gund pir tune bûn, yanî hinek hatibûne rakirin gundê stratîcî ê esasî lê her hinek cî gund hebûn. Va gundan ê ku tu diçî kê hinek te ji wan distand û hinek jî wek divê destkar bûn bi te re dwanîn dihatin. Gelek tişt dihatin yanî em bêjin xwarin. Xwarinê esasî ê xwarinê eskeran ê esasî tu zanî çi ne yanî. Bes vê dawî em bêjin vana neman. Berê çi dikirin Hinek grûp hebûn tenê vana ji bo zivistanê em bêjin mîsal em bêjin kaşî bêrkel em kihî sal kaşî bêrkel bin em wanîşte re bi kobankî bêjin sebê ku dixwaz şik fehm bikî. Di kaşî bêrkel de em bêjin di sed sê sed kes dikê bimînê ne. Grûbek li wê derkê dima wê grûbê çi dikir wê grûbê em bêjin haziretî dikir. Çi tişt gerek e? Tiştê temwînî. Di wan dihatin Li hinek cîyan vedişortin, ne li cîyekî tenê, li çend cîyan. Ji bo ku yek hate dîtin jî dijmin hat dî, êdî nerê. Ama rastî va salê dawî de mixabin nod û pênc û şeş êdî vana pir û pir kêm bûn. Pir û pir. Neman yanî hema dikanî bêjî neman. Min li berê hebûn yanî. Li alî ew ê çê dibûn, li alî başûr çê dibûn yanî em bêjin şerîtê kur, şerîtê em bêjin ji ji hidûdê ava yanî çemê Diclê heta em bêjin ku digê sînorî Iraqê, Îranê û Tirkî heta Miseles va deriyan de çê dibûn, quwet hebû, jê re digotin quweta lojîstîkê ya a temwînê wana kom dikirin, dûayîn dihatin, vedişartin, dihiştin ji bo zivistanê.

Qas bi tirs diçûne gundan ya yanî gund diçûne em bê gundekî tema em bê te got qereberkel em bê hûn diçûne qereberkel we yek dişa we digot bê filan kes mesela Ehmedî li we re her ne cam Ehmed wê Ehmed wê em min bike lê ya qisa hûn li malekê diqelibîn we digot em çişkî zehmetî me re çî bî em dixwazin me re alîkarî bikin yanî hûn li de- grûp derveyî gund dima yek diçû lê ya qisa bi grûp hûn diketinê kê. Ez du mîsalan bidim te. Hinek gund hebûn, xelas her kesî zanibû vana va gundana em bêjin va gundana welatparêz in. Hinek gund jî hebûn, em bêjin qurûcî bûn, yek yekan jî eleqet hebûn. Û hinek gund jî hebûn te nas nakirin. Yanî em vanê ji bo ji hev di veqetînin. Gundê ku mentiqê şer dabûn, vano te diçî di ketêkê te zanîbû ku em bêjin mistehîl e eslan esker ji ketîba xwe êvarê kanibê yek derkevê ille gerek e yan quweteke mezin bê yan kemînek hebê wekîdî mistehîl e. Tu diçî diketî gund tu heresê xwe dadanîn Dimoyî di gundo zot ê ê ê berî me diçûn di gundo rod ketin asta. Diçûn mugrib diketina gund sibê ji gund derdiketin. Zanî? Be zemanê me de hinekî vaya ew bû yanî vaya hinekî em bêjin hate gotin. Ev yek. Millet em bêjin ê çi jê di hat rastî qesir nakirin yanî em bêjin xwarinê de vexwarinê de bi kum berê hazretî kirine. Yan jê ti têra derbas dibî dorî ciyakî dînê ye. Ev yek. Bes îdî ku em gihîştin we derna rastî yanî pir kêm bûbûn ha. Yanî gelek gelek ketîbe hatibûn rakirin. Ê ku nê muemin bûn dijmin rakiribûn. Ê jî ku di bin dexta şer de rabûbûn. Yanî em bêjin gelek şer çûbûn ser, gelekî êriş hatibûn kirin. Îdî vana hatibûn rakirin. Van qala bakur dikin ha ne hidûd û ne başûr. Li hinek cî Vê carê bil'aks bû. Em bêjin xortekî me rojekê got ez çûm, got em di du kes in, em li molekê qelibîn. Li gund Eceb Nizam daweta Qerbalixa virda wî de got em çûn, em kî dîş birçîna re bimirin em ketine hindir molkê. Zanî, me lê xist em bêjin du kes in, jinik û mêrik in, em ketine hindir. Em ketine hindir, teban di va salê ew ê de hat, va salê êdî ku rewşa xerab bû. Gom ketine hindir go comêr go çi go ma gotî wela kîne çine go ma gotî wind bîne kîne çine bêline temaya tiştekî naxwazê. Hûn çi digerine kêş were go werin go ma gotî wela em bir çî bûna em hatin vir. Yon em dikî werin do kevne gunde yon jî em ji birçîna re bibirine. Xwarin tinê gotî na tinê. Go em dinêrine bin kutêke de em vê kutêk nizam hûn dibêjin çi. Bin kutêke de xwarin dixewinê ye. Nan hê û xwarin hê.

Ku me robû hinek nonê xwe û tiştê xwe birdo wê de xiredê xwe kirî ku me gotî silamu aleykum û tê elewe ser. Piştê wê derketin ku pirs kirin mij kure in kî ne ku me gotî işte eme ji Sûriyê ne ew birdo wê de gotî ehlewe ser in. Her tişt hebû bes ez ji we re nabêjim ku hê. Hûn bi xwe konin bixwin, bi xwe konin rokin, bi xwe konin biherin. Bes ku ez bidime we yek ji we herê ji dijmin re bêjê ku nan da min, min da we ne, wan ha bi zora xwe xwarî ye. Îşê min bi we tune ye. Bes ku bêje va teban cihê gunêv gundan de û Kurd hundir bakur de yanî aliyê Mûşê wa deran. Zanî. Bes ez bi we dim yek ji we herê xwe teslîmî dijmin kê û bêjê wî nan da me bi şiklekî ye bes we hatê bi zora xwe xwarî bi şiklekî dînê ye. Ket serê te be yanî camêrd dixwazê çi bêjê. Belê. Yani Camêr naxwazê îspateke li ser xwe bêj ber pirek wanî kuştin, pirek sebê xatirî nanekî em bêjin deh sala di hepsê de man. Yanî tema şer bû. Di vî şerî de hinek kes em bêjin di çûn xwe teslîmî dijmin dikirin. Kî warê alîkariyê dike digot filan kes dike. Ne. Îcar Camêr hinek niha derdikevin em bêjin. Yani em sis sal di hepsê de ne. Sebê xatirî em bêjin walla ya çiwalek ard wanî nehatine yan tiştekirine. Ê wanî jî hene. Lê bilakis îhonê ku em bêjin bi traktoran ew di wanî dihatin, temwîn em bêjin ard û şekir û riz û firan û arê na di wanî dihatin li ciyakî boş dikirin û xeber didan digot me li filan derê boş kiriye teban bi peran bû û bi evê bû jî yanî em bêjin tensîq bû yanî digot herin rokin bi her. Î wanî jî hebûn. Wanî jî hê wanî jî hê. Yani misal, misalek eşte ra bêj. Di nûd û çend bû? Nûd û heft bû, nûd û heft bû tiştekî me tune bû. Ebeden. Zivistana nûd û heft, nûd û heşt. Me poyîzê piştê ku xelas bû em bêjin pezê gundekî Wanî hatibû. Wa çawa ku em rê ketin em bîst û çar pênc pez me birî çûne ecêb tiştekî Wanî bû. Em şêst û du kes bûne ez texmîn dikim. Gelek hîne sax in yanî hî sax hene belkî niha godarî jî dikin. Em şêst û du kes bûn. Ji bo şêst û du kesan tenê ev qezê me heye tiştekî me tune ye. Zanî. Ê cara em çawa gihişne wê derkê me dî çi kir me dî berê li wê derkê ew hêye. Yanî wek dibê şûneke kevne. Hemo şebabon serê pez jî kirin û hemo wa peza di riyan de tev hev de kirine ew kirine qawirme û kirine bîdonan. Û bi wa seriyan jî digirtin berf ketibû êdî nîv mitrek berf li erdê hebû. Wa seriyan jî digirtin çet kirine ev ê çet kirine kurtê. Li mijekî pirsî min got çi çetkê kurtê wê siva bîn derkevê? Got no ez çetk me berrê de. Got berra dê çi? Got no siva ku berf ser lê kevê sê mîtriyan berf ravê ye. Wê berrot bê. Zanî, hesab bike min kirî wek tirk dibêjin bûzdola bî. Ema zivistanê ji xwe re derxin vê carê seriya bixwin. Bi we çaxê tiştek nema. Hîm bûye sêdî îşê tê. Tecrîbeyê xwe hebûniye ji me bîtir. Camêr va me sera zanibû. Te bane seriya no xwin. Heyatê xwe de ji. Demeşê Mamoste Mehmûd, Carne ti dinêrî dijmin mifa cihakê ji te re çê dike. Ti darî ti li dijmin rastxwitî. Alîkarî wa çito dixwast